Welcome back. Ero uru kamano kuom duogo e video wa ma kawuono kawuono wadhi e episode wa ma wadhi ga godo mbele mar rito udi. Ka i ja follow ga episodes mag rito udi, the last one na wuoye mana timo mogik ne wa wuoye kaka ji onego rit jonyuol. Koro ka aneno kineno mano tinyalo rango videos ga mondo inene rito jonyuol kasto ibiro connect gi matimo kawuono. Koro kawuono a address jonyuol, na address nyithindo mondo orit jonyuol gi. Nyithindo kata ibed ng'ama duong' to in gi janyuol but kawuono to a address janyuol ka janyuol. Ibed ni in gi nyathi mapod tin, ibed ni in gi nyithindo, ibed ni in gi nyithindo ma koro nigi nyikwagi to pod in janyuol kata ka in ng'at ma koka dwaro bedo janyuol to in ema adresi kawuono janyuol en ng'a janyuol en ng'at modak gi nyathi mar reis nyathi nitiere janyuol monyuolo nyathi gi janyuol ma res nyathi Nitiere jok ma Nyasaye ok ogwedho gi nyithindo, yani ok ginyuolo nyithindo, lakini nitiere nyithindo ma koro gidak godo kaka mekgi. Nitiere joma o adopt nyithindo, nitiere joma o foster nyithindo, nitiere joma oyudo nyithindo through relatives ka Nyasaye ok ogwedho gi gi nyithindo. Mano en janyuol. Janyuol ok ochuno ni nyaka obed ng'at monyuolo nyathino nikech inyalo be rito nyathi mok mari. Koro jonyuol te ma kawuono awuoyogo, jonyuol te, kata ka in janyuol nikech ninyuolo nyathino, kata in janyuol nikech i adopt nyathino, kata in janyuol nikech i foster nyathino, kata in janyuol nikech in aina good Samaritan, jakony maber marito nyathi moro amora. Obedo ni in gi nyathi matin kata nyathi maduong', un ema kawuono aloso kodu. Jonyuol, support uru nyithindu. Support uru nyithindu. Nitiere jok ma nigi nyithindo ni koro en gi nyithindo lakini kaka nyithindo dhi ok obadhogi. Kata nyithindo dhi sikul, kata nyithindo ok dhi sikul, kata nyithindo yudo gik ma gidwaro kata ok giyudi, chiko nyithindo ok gichiki. Yaani en aena janyuol nikech koro nonyuolo nyathino iluonge ni wuon ng'ane kata min ng'ane, koro en janyuol. Lakini koro king'iyo welfare mar nyathi, to koro en mago gik mokia ok ochune. Kaeto nyathini be kosedhi olokore koro obayo, ochako blame nyathi kata oblame jomoko. Jonyuol wa support uru nyithindo. Nitiere jonyuol ma kalure gi yor ma yuto, lwetgi bet yot. Koro jomoko konyo negi. Samoro watni moro okawo ni nyathi kata good samaritan. okaw ni nyathi koro puonjo ni nyathi koro kosekaw ni nyathi in koro ibet iyweyo nyathi kaka nodhi dak nairobi kia gi ang'wane yani ikia kata ni nyathi dhi nade ok igo kata simu ok ipenj kata ni nyathi dhi nade kaeto chieng' moro nyathini kosepuonj gi ng'atno ing'eni odongo environment mopogore odongo gi ji mopogore kacha ka e, chieng' moro nyasaye osegwedhe koro nyathi be koro kodich kodi ichak i complain an an gi nyithindo to ok odich kata koda nyathina nyathina mang'ane osomo tiyo mana bank e bank tiyo mana kia kuoth to ok bi kata lema koro kichal kata ng'at ma nonyuole no kichal kata ng'ama nigi nyathi ing'e ni seche mi support nyathi nyathi dongo ka en gi be relationship kodi ong'eyo ni ah janyuolna ni to kata onge go to timore nade otemo kata sami gocha goching'e ni nyathi dhi nade Nyathi ong'e ni ah kare an be mama na ne timana doera. Kata kiwinjo ni ji dhi back to school, ikelo kata mana pencil mar siling apar. Nyathino dhi value. Nikech ong'e ni mae owuok kuom janyuolna, en sacrifice mo make kaka ng'at mane otimore nade, ng'at monyuola. To in ka koro nyathini ok idichgo kata, nyathini dongo kucho to in be, yaani in koro i relax nikech koro ikonyoni. ng'ato kawoni okonyi kawo ting' mar nyathi, onego item i support jonyuol. Mago jonyuol mok odak gi nyithindgi. Jonyuol modak gi nyithindgi, support uru nyithindu. Samoro nyathi nigi talent, ithiro talent mar nyathi. Nyathi samoro en mana awach kata ni nyathi en ng'ama ohero miel. Ithiro talent ne ma ka nya thum ochako wer mana matin ni to ochako miel. Mago to koro imiel ang'o go? Nyocha asenyisi ni dhi miel to kat- kata kanisa ok inyal kata mana miele. Mago to ang'o mimi- miele maricho richo go kadwar? Hmm? Nitiere kaka inyalo wuoyo gi nyathi. Seche moko nomielo miende thum moko mok idwargi. Nitie kaka inyalo nyise ni eh nyathina in to aneno ka Nyasaye miyi mich mar mi- miel timiel wang'ni ok ibi teme e chach kwaya kata kwaya aneno ka nyalo ndisi. Ing'e ni mano iloso in a positive way. Koro nyathi be ng'e ni mich ni kare en gima onego bed ni otiyo godo maber. Samoro nyathi in gi nyithindo kata ariyo kata adek, moro riek, moro ni average, moro ni low. Jonyuol ohero ga concentrate e nyathi mariek. Omera koro mariek cha, en koro en king mar ot. En ok mule, en ok tale, en ok dhawne. to an extent ma koro responsibility te en emimiye to moko gi isiko mana kiger go in isiko ma nyathi isiko mana ne in iyudo ga mana di in iyudo ga mana i fees ichulo iketho na pesa in abi kata puonji to koro nono kata koro awe ibed e ot ei ing'e ni seche moko iwuoyo gi nyathi kama to in iyudo mana dino samoro in biwuoyo gi nyathi kamano to in be samoro notami somo tek The ability mar jibo pogo. Somo tek nyath, nyathi oma kata inen kata ni ng'ato nowuok kata mana gi i. Omera somo tek. Ino yudo kata mana mandike. Somo ok yot. Penj joma osesomo biro nyisi. Koro, support nyathi, tere nyathi mos. Samoro nyathini e buk to ok obere. Tibo yudo ka nitiere gima nyathini bere ma kichako ng'iyo tibo yudo ka samoro kata kodhi korka gi ot ong'e tedo. Samoro en nyathi mong'eyo pango ot. Onya kata bedo interior designer. Eh? To koro in ka koro isethire mikete mana ni nyathi en mana buk, en mana buk, en mana buk. Koro ing'eni chako bedo jasigu nikech nyathi be koro wacho ni ah an onge gima tim ma katimo to moro ga mamawa nikech ong'e mana ni kata osomo kobi yudo A. to in idwaro e samoro in be eno notami yudo kata an nok ayude koro dong nyathina to en bago be dong bro kawo mana wiyi kata wi babagi koro un ka un ok uyudo eno koro nyathi tiparo ni dhi yudo eni koa kanye koro ka nyasaye ogwedhe gi brain to nacha that brain encourage jonyuol moko be thiro kata nyithindo man gi brain adier nyathi riek ndi nyathi nigi potential to koro support onge Nyathini ok nyal yudo kata gik modwaro. Nyathini ok nyal yudo kata gik ma basic. Nyathi ok nyal yudo kata encouragement. Isiko mana ni nyathini, nyathina iti riek ndiye, lakini pesa ema onge go wada. Da bedi gi pesa, in disoma soma kata nyaka mitieko university. Kionge go, nyise nyathini, ai, scholarships nitiere ga. In tima tim, itima tek nikech in gi brain, in gi potential. ti matek inyalo kata yudo scholarship. Koro nyathi tiyo matek ka en gi hope. Ing'e ni janyuol inyalo miyo nyathi hope kata inyalo miyo nyathi lose hope. Nyithindo ng'iyo ga jonyuolgi. Nyithindo ging'eyo gik moko kaluwre gi gima odongo koneno ok gik minyise. Inyalo nyiso nyathi ni ok adwar duogo ot otieno, timni we. To in sa ariyo otieno oyudiga kata kapok iduogo ot. Samoro iduogo kata mana saa abiriyo, saa aboro otieno, saa auchiel. To nyathi tinyiso ni ok idwa ni oduog ot by saa apar gariyo. Okopi, odongo seche modongo to obotimo atima gigi nikech koro idwaro. To kochopo teenager gi early adult kacha, to koro ing'eyo ni koro en be koro oh, wacho ni ka koro babe maduogo ot sama kama to koro an. Hmm? Ka in ng'ama miyo, ere kaka i-carry out yourself? Ere kaka i-present yourself kuma ji nitiere? Nikech mano e gima nyathini ma nyako dongo ka neno. In e role model mar nyathini. We miyo nyithindo dhi manyo role model e internet. Janyuol, min nyathi gi wuon nyathi, un e the first role model mar nyithindogi. ka in min nyithindo how do you carry out yourself ka nitiere problem e ot kata crisis ere kaka usort this crisis ere kaka usolve this crisis nikech mane kaka nyathi dongo koro ing'eyo ni nyathi ki support to kata ka en nyathi mariek kata en average kata en below To support mimiye cha ema biro miyo koro relationship u be medo bedo tight. Mani nyathi ma kata odag mana kanye, kata odag mana Nairobi to in in dala Siaya koni. Nyathini seche ma onyi- inyise kata ni ionge gimoro kata owinjo ni ituo to chal mana ni en emotuo. Yawa mama wa tuo, yawa baba wa tuo, yawa onego oter baba osiptal, onego oter mama osiptal. To ka in be ok imi kata nyathi sa- gimoro amora nyathi motimo rachni, nyathini samoro osetieko kata skul odhi e college ama kata kokoyo kata ka wachi ni samoro skul noleme aye lakini ochako timo tije kibarua mjengo mjengo gi otimo gimoro at least otimo something oyudo nyadendi moro otero nyako dala ok idwa Samoro en ng'at ma nosekendo nigi nyithindo. Ok kaka nok idwar jaode chieng' ma nokelni ni. Koro ok idwar nyaka nyikwayi. Koro isiko mana kiger kode. Isiko mana kiracho chi wuodi ni. Ting'e ni ma en dhako modak go en be ne giseyudore ma giseherore. To gite giheri. Koro iloko chi wuodi be nyieki. Wa support uru nyithindwa. Nyathi ki support to kata gimoro kotimo marach kikwere to ng'eyo ga ni in supportive to bro wacho ni ah kae to rach nikech mama to en ga supportive gimine mama wadagi gimine baba tamre ma baba kwera dier to mano to gima rach nikech baba to support aga baba is always always has my back koro mae ah ah ma to gima rach nyathi dok chien To koro in ma you are not supportive. Koro ere kaka kata kaka chieng' moro in be nyathini biro sapoti. Tem, tem watemuru wa support nyithindo. To kik wa compare nyithindo. Kata inyuolo gi abich, kata inyuolo gi apar, kata inyuolo ariyo. Kata ng'ama onyuolo achiel to koro onge nyathi monyalo compare godo. Inyalo end up ni i spoile too much ama item gik mang'eny monego itimne ok itimone but awuoyo e joma nigi two and two children and below ma in two children and above yani nyithindo ariyo ka- kadhi mbele ma inyalo compare gi owadgi kata nyamin gi moro waweuru compare nyithindo mine wachoga niya ni muoch opogore Nyathi achiel nyalo kayi, nyathi achiel kayi e diere to moro be ok kayi. Moro be kata kidhi chieng' mane idhi nyuol iparo kata ni idhi tho to ero Nyasaye noyie mi iduog. Ok chalre ga. Koro weuru compare nyithindo. Nyithindo nigi abilities mopogore. Nikech ka gibedo joma dongo gibiro neno. Samoro nyathi mane yudo A gi nyathi mane yudo C, ja C ni bedo successful moloyo ja A. Samoro mane ok odich kata gi skul. Ema Nyasaye boting'o. To samoro be nyathi achiel manosomo ni en ema koro dhi ting'o nying odno malo. Koro migi amiya equal opportunity, migi equal support kaluwore gi support ma ng'ato dwaro. Kiseng'eyo ni nyathini en weak e academics, manye gimoro machielo mobere. To kineno ka nyathini ni be ber e weche mag skul to jiwe. nikech samoro sombe ne mobiro somo ma tayarieny e odno samoro dalano be ji onge ng'ama nodhi e university en emobiro kuongo dhi e university koro wasapot uru nyithindwa jonyuol wasapot uru nyithindwa kisebedo janyuol wasapot uru nyithindwa nyathi manie lweti nyathi manie ywakeya nitiere nyithindo moko manie lweti ma koro in ema nyasaye oketo in a position minyalo raise nyithindogi To seche mi support gi maber gi chuny achiel ka chunyi be dwaro, kanyo ema in be gweth mari bete. To kata seche moko ka in kok iyudo gwethno, to nyathini moro kata nyakwari moro kata gundi moro ibiro gwedhi nikech chuny mane in go. Chuny mane ichiwo, mane igolo kikonyo nyithindo manie lweti go. Koro wa support uru nyithindo. Nyithindo be Ok iket e pachi ni nyathina ni ing'e ni riek en ema dwa puonje mondo obi okonye. Omera ni ok ibi ing'e nyathi ma biro konyi. Ka gisebet madongo gipogore kata in samoro in ng'ama duong' in ng'ama watch video ni to kikony jonyuolni to samoro in mi watch video ni in ema jonyuolni rangi. Koro nyithindo go ka penj ok inya ng'e ma biro konyi. Ok ochuno ni mariek no kata mofuwo no kata manie diere no ok ing'eyo. Koro support gi te. ng'i ability ne to isapot e nikech ok ing'e ma biro konyi. Kaka ne awacho e rito udi mokwongo, nyithindo apar ok nyal rito, janyuol achiel nyalo tamogi rito. To janyuol achiel nyalo rito nyithindo apar. Koro i nyithindo apargi, ibiro yudo ni kata en mana decade achiel kata ariyo ema biro konyi. Koro migi equal opportunity. Wa-support uru nyithindwa, jonyuol wa-support uru nyithindwa. Ero uru kamano kuom rango video ni, ma en Rito Udi, the next episode. Koro next episode mar Rito Udi bro biro kendo next week. Just stay tuned to Siaya 254. Agoyo nu ero kamano kabisa kuom rango video ni. Koro en sa mar shout out. Shout out na ma kawuono.

kwachopo 1000 subscribers wachako timo giveaway wayudo mich koro washare uru video ni wa like wa subscribe kendo wa watch videos wate ero uru kamano na